Ara jlek darba fil-Covid tellajt video ta' baħna li jen, taf kif? Għamel video. Illi batti dejja miltom bil-paint aħdar. U għattilom, u kelli l-mobile fidi, u għattilom, ħanu likom, kem t għadu attenti meta tiġu biex taslu dejkom. Fajt il-mobile jem, un bat xsil t-dejja, tiftakar kon nkantaw happy birthday għal darbtej, happy birthday, u id-dejja ġew notfa. Mm. Un bat għarġajt bajt il-mobile, u pers li kun battu bidejja Bidejja hmm. bl-aħdar, idejja reġaw ġew bl-aħdar, għatilhom allura, tidu toqgħodu attenti, għax hekk tkun missejt surface eh, eh. illi tkun taf kif dik kind of għax iż-zoppa miltu jagħmel. Il-kommenti aħjar laqt il-vit intu taħsel idejk aħjar il-lastja. Ġifiri, dak kollu li provajt noħroġ ta' tajjeb fil-video, marawkċ, immaraw li ħallejt il-vitna d-dej u ħallejt li ma jista' jkun li vera taf kif immostja, taf kif. Eh. Tant saraw opinjonijiet, eh, opinions are like assholes. Everyone has one. Kif? Efem, U tajjeb.
Dik eżat, hija dilema oħra, speċjali nħu gost li nies għandhom l-opportunità li jitkellmu. Għawa xar telefruħ.
Mawx Le, le, imniktin u jridu Mawx jgħadu iktar da. l-niket l Mawx iktar, għaw għaxar telef ruħ illi tinduna da jekk fuq are you being served ostja dej- dejjem da. Fuq kollox. Fuq kollox. Jew Da, kull ma jikkummenta, ġifir meta tidħol fek biss. Ġuri da jmut.
Għaliex għax u hekk?
Le, Le, le, le, le, le. Għax jinnutom l-istess. Mawx iktar minn 10,000 imma daw jippruvaw jagħtu sliding tackles il kull min jipprova jagħmel xi passi. U jiena deċiżjoni li ħadd li ċertu activities ma nagħmilhomx iktar. Għax inti tonfoq eluf. Eżempju?
Activities kbar, jinaf, tant tonfoq flus biex tippromotihom, u bat jidħolok message wieħed ħażin mhm. u jkollu traction iktar minn kampanja ta' 10,000 euro. U jaħċik. Eh, dik sliding tackle. Kif sliding tackle ta' vera, jena dal-minit kelli attività. U kienem komment li jekk kelli għaxar affarijiet ħżiena fuq di vera ma kellix Ħażin. Umbat meta I got the person, għaxina meta jkunu vera nidħol personali, najdu għam isma, hemm xi mod li nistaw tipo nitkellmuha, għax konsernu, għax jekk inti tajt li xi ħaġa u għadni fil-bidu ma nistax nirranġa, nista' nirranġa, nirranġa, mhux hekk. U sa fl-aħħar għad li dil-persuna ħassara ħanħassru tal-message tal-għalih. Tħassar xej, ħalli hemm u ikteb isma' jien kelli żball fuq A, B, C, D, E, F, G, però issa klirjajta mat-tim. Għattela issa li ħassarta. Xejt kollox kind of, għax il-dawk in-nies kollha. U l-għajr bdew thank you tal-li għafżajtna mhux ħammorru, thank you, thank you, illa l-għani. U għabat toqgħod dak dak huwa l-wariz żejda, għax dawk il-wariz żejda toħodhom miegħek id-dar. Toqgħod taqrom waqt li qiegħed mara rieqda, ma nkunx nista' norqod. Toqgħod taqrom hija. Le, mhux ma I don't really care about messaġġi fuq. Imma fuq messaġġ ta' xi ħaġa li baqala xar mhm. u li tista' tirranġa. Immaġina, l-ewwel show jgħidu isma' Kellek is-seating skomdu għall-argument. Tista' tirranġa. Tibqa' u tibqa' tara, il-loss janka daqlek, anka mela mhux għax di antipat, ekkiva. Mm. Eh, Jekk jiġi ħadd jgħid isma' jiena, you know, daw l-10,000 imnikket taf kif. Mm. Jekk jiena ndejqek, xi żopp Tidħol tara l-content tiegħi nagħmel. X'tarhom il-videos tiegħi jagħmlu? Hemm internet sħiħ taf kif. Kemm idejquni daw it-tnej, imma jikkummenta dejjem fuq tiegħi. Jekk indejqek, jien min idejjaqni, nagħmel unfollow, ħalli ma jitlawlix il-video tiegħi u you don't give me any more content of this kind, għax dejquni, man. Ma nisti huma perverts naħseb jiena. Ah. Eh, il-gost tagħhom huwa li jaraw xi ħaġa li ddejjaqhom. Jikkummenta. Biex ikun jista' jkun iħossu ġustifikament u l-iktar ah, fuckers. Ah, Għafetu li dek inti.
Għax li ma jirrealizzawx u li iktar ma jikkommentaw iktar ħajitlalhom dak il Ma jistawx jifmu għadiem, en. Ma jistawx. Oħra. Eh, u jkunu b'xi fake profile picture. Il-dijat eh, eh, li għajt li man. Għara, ma xit nidħol fuq il-person issa. Ma nħossi li għandi ngħidlek min jena xin kalli għodja għalaw, li tela zopp minn tlajt li.
Mela, tlaqna?